אקעי די אלע זאכן וואס מען האט געזאגט איז נאר א ממש א שפיץ גאפל אלעס וואס רבי יואל הכהן טוט דא איך האלט איך מיט מיט אים אלע יארן נישט כמעט נישט דא אזא זאך א פאון קאל וואס איך זאל מיך קאלן וועגן סתם דינג רעדן דא און שמה בכך יעדע שמועס איז וואס נאך קען מען טון פאר די מוסדות נישט דא אזא זאך ביי יואל א פאון קאל איז היינט סתם על דא ועל לא, אריינגיין א נייע ביזנעס, ניין, אלעס וואס נאך קען מען טון צו פארבעסערן און צו מאכן שענער. סאו נעכטן האט ער מיך גערופן אז ס'גייט זיין א שעיווע בראש, היינט וואלט איך געווען צו גיין היינט צופרי אריבערקומען, איך בין געפרעגט וואס איז די וואס גייט דא זיין, ס'גייט זיין א קומפעטאר, ניין, כ'ווייס נישט גענוי וואס מ'גייט געבן אבער. ס'איז נישט באקאנט ביי יעדן איינעם וואו ס'האט זיך אנגעהויבן די איידיע פון א קימפעטארנהיים. די ערשטע קימפעטארנהיים האט זיך אנגעהויבן אין ירושלים עיר הקודש, ס'האט זיך גערופן בית החלומא. מ'גייט צוריק א גוטע זעכציג יאר צוריק, ס'איז געווען א מוסד בית הפלייצעס, מ'האט זיי דארט צו אויפגעמאכט מיט זייער גדול רבי שלום בן הסודר ראזנפעלד, און דעמאלטס איז געווען אז די יסורות האבן חתונה געהאט, און זיי האבן נישט געהאט וואו צו גיין, זיי האבן נישט געהאט קיין מאמע, האט מען פארשטאנען אז מען דארף מאכן א פלאץ וואו זיי גייען זיך נאכאמען דעם קינד, זיי מאכן געדינגען אין בית וגן האט מען געדינגען א הויז, און דארט איז געווען א קימפעטאנהיים, זיין ווייב האט געגענומען פון זיי מיט נאך פרויען. און נאכדעם איז שוין געקומען אנדערע קהילות און מען האט עס נאכגעמאכט און גענומען צו מאכן און מען איז שוין אריין אין די אנדערע זאכן וואס האב איך געטראכט אז די קימפעטאר נעים איז אויך אויפן זעלבן סיבה וואס מען האט געמאכט דעמאלטס אז עס איז נישט געמאכט נאך א קימפעטאר נעים ווייל מען וויל נאכמאכן ווייל יעדע קהילה מאכט אזוי ווי יעדע איינער ווייסט אז אונזער קהילה האט די ישיבה אויפגעשטעלט אז יעדער איינער זיך געפונען דאס עקסטער, מען האט עס אוועקגענומען פון איבעראל ווייל אונז אונז קענען נישט גיין איבעראל, אונזערע פרויען קענען נישט גיין איבעראל, בפרט אז מען מאכט חתונה אויף די וועג וויאזוי מען מאכט חתונה דא, און ס'ווערט אסאך פראבלעמען, האט די רשיבה מחליט געווען אז מען מאכט דא א קומפעטל אנהייב מיט די פרויען דא, פון די קהילה זאל זיין באקוועם, עס איז חוץ די געלט חלק וואס ס'קאסט תחמון ודמים, אז מען זאל נישט חוזק מאכן, מען זאל נישט טשעפענען, און מען זאל מען זאל ארויסקומען מיט חיזוק,

העיקר א מציאות אבער ווייל איך שטיי אין די שטאפל פון חתונה מאכן מילא פיל איך עס, און מיינע געשוויסטער מאכן יעצט חתונה און מען דארף שידוכים, און איך ווייס נישט ווי אזוי מענטשען גייען אן, און דא קען מען אזוי גרינג חתונה מאכן מען שפירט עס אפילו נישט, און אפילו ווען א מענטש איז א מאמץ האט נישט קיין פרנסה קען ער אויך איבער גיין חתונה מאכן א קינד און זאל עס כמעט נישט שפירן, ער דארף גיין אביסל נאך געלט דא דארט, עס איז ממש פעניס, קלייניגקייטן, און דאס אלעס אין זכות פון משפחת אפל, רבי אייזיק מיט זיין ווייב וואס האבן זיך אוועקגעגעבן פאר דעם, ער האט עס געבויט, ער האט געבויט די זאל און זי זי האט קעיר גענומען פון אלע חתונות, קען עס נישט באצאלן, איך אליין גיי שוין יעצט חתונה מאכן מיט שוין די זעקסטע קינד, און מענדי כחנוך מיט שוין צוויי קינדער אינדערהיים, איך לאך מיך גוט אויס אבער.

און די שלום בית בלייבט גאנץ, און די קינדער בלייבן געזונט, און די קאפל האט א געזונטע לעבן, ממילא דארף מען הכרת הטוב די משפחת סאפל, הרב יואל הכהן, און אוודאי און אוודאי אח און חבר פון די שי וואס איז מחזק, אן אים וואלט די שי וואלט געגעבן די חיזוק וואלט עס קיינמאל נישט געווען, אפילו וואלט יעדער איינער קען אויפקומען מיט די איידיע, איך האב אויך איינעם אין משפחה וואס איז אויפגעקומען מיט די איידיע, האט איינמאל געמאכט אזא חתונה, אבער עס איז געקומען נאכדעם, ער איז נישט געווען אין די קהילה,

און מען זאל ווער ס'קען העלפן און ווער ס'קען צולייגן היינט דאס וויסן טוט א גרויסע מצוה פאר די פאר די פיוטשער פאר די דורות פאר די יוגנט. אייבערשטער העלף ווען די קאפל זאל ארויסקומען א קשר קיימא א מינא דאיד דער רבי אייזנבערג זאל אלץ זאל ווייטער קענען אויפטון און ווער ס'טוט אין די קהילה אלעס זאל טוען זאל זען אסאך נחת ביי די קינדער געזונטערהייט.